Xêr e bira tiştek lazimî vir di bûr de heye? Çi bela te ya? Kaka bîdonik ava cemidî werîn ka. Xêr e bira tiştek bela te heye? Tiştek vir di bûr de. Hewla wela de biştexil yaxî çi bela te çi matlo bêdeng e? Lame! Li keveya qirkayî girê danî yaxî. Bismillah Rahman Rahîm. Vegel vek. Lek yaxî hûnê dînê xwe bera şar adin wan bera dinê. Bes wan girê din qenc girê din yaxî. Rabî duna avê. Vegerî vegerî wê kî era avê bidiyê. Xwedê dîn û aqil ji kesî nestîne. Wallah Pepuko ez lomajê nakim. Wertî îro hefarakê bi duwazdeh hezar dolar bikirê tap sibe qerar derkeve û heqê dake pênc hezar dolar. Amjêr gohîn girêdayî mayû bi çolaneke tî zilam. Mero î bêro vira stûdyo de. Vera şon xemgîn ser qeraro qeandine. Biryar? Biryara çi? Biryara ku Destaya Çandinî û Avdaniyê di bîstê meha de hat derxist ku tê de kolandina bîrên Behrî û Ortîwazî qedexe kir. Biryar marûf her kes dîtiye. Ev bi zimanê erebî ye. Ji kerema we re zehmet nebe yeka bi kurdî jî çêkin. Xwedî ev eregal cemî muqeddes e. Li gorî min pirsî divê bîrê sethî hene û bîrê kûr û behrî hene. Kûrahiya bîrên sethî ji pazdeh heta bîst û pênc metra ye û bîrên behrî kûrahiya êna ji sed û bijor de ye. Bişe bişe. Dava da hiç kurani. Ama şu xelkê pirsiye xî. Ere belki şaş be. Ê go şaş bijî araz ji merd koment ad bişînin. Tabi belki a komenta jî şaş be. Ama bê xelekê parayê xelekê şaş. Wek vê biryara qedexekirinê ne hew tenê li cem me heye. Di demekê de gelek dewletên erebî li cem xwe jî pêk anîn û sedem jê ji bo parastina Ava di bin erdê de ye. Walaye me bi nisbê ji me re ehlê Hesekê av ne ser erdê ye û ne li bin erdê he ye. Ti bi tefşa jî bikole wê tirdê ava bi qîz te derge xivê. Ev jî aliyeke pirsgirêkê ye. Bi xwedê her yek ji me bê ser û ber li ber deriyê mala xwe bîrekê bikole, piştî pênc sala qedehek av di bin erdê de namîne. Ka hala ti dibê çi ji bo xwedê Tu çi dixebisîn di vî mûsimê xwe de? Kî çûyî ji bo qedehek av bîr kolayê? Tu zanî ku îsal jî baran neyê wê çi bi serê muzari'ê wek min bê? Ez ku zanim. Dûra çî îşê min jê ketî. Qey henefiya baranê dest min de yê.

Taranê kurme kurme taranê û taranê Taranê kurme kurme taranê û taranê Taranê û taranê. Mûsimê berî du sala giş ber şewatê çû û ev îsal du sal jî nuqutek baran nehatiye. Çi derew nuqûtek hat. Qede û zirar pir giya cotkaran. Hinek henin şikestin û xisirîn û hinek bûn deyndar û gelek ji wana her tiştê xwe firotin û ji dev vî karî berdan. Gazinê cotkaran hene ji bo rêveberiyê ku ew piştgirtiya wan nagirin di milê semad û mehrûqat û bizir di û bi ser di jî ev biryara bi hijmara niha qede gelkî li wan kir. Qet bê qey ew biryara hanê ji sed û neh bûne? Sed û nozdeh. Sed û nozdeh bû. Sed û nozdeh bû. Yazdeh jê rakin. Nefs şî ye. E yani her mesret ew reqama nehat. Subhanallah deqakê. Ev reqama nehat biryara çi nehsil o? Karin ana biryar kê derxin bê em ê garis bi nehwe reqa bikirin. We neeciband her bifroşin derve. Hê me em nakirin. Di nêrîna min de wek kesayet, vekirina derfeta û pêşkêşkirina alîkariyê ji cotkaran re wê deh taq fêdê li me vegerîne wek welatî di vê herêmê de. Bes e em ê her tiştê xwe li erda xwe biçînin û em nema hewcedarî tiştekî ji derve dibin. Wê çaxê şer çêdibe, derî tên girtin, ezmana li me di sînor û derî dikin, wê nexema me be. Bawer bikin xelk dihatin axê ji vir dibirin û çandinî li welatê xwe dikirin. Ji her tak simbil re digotin zêrê zer û genim di dîrokê de tiştekî pîroz bû. Çandinî çandek e û sineta bav û kala ye dane lawa. Em bi çavekî cuda lê binerin û xwedî lê derkevin. Û dijminê dost û kala nabin dostê lawa. Û bî mateş seyid sifun û tala el bedru aleyna û Çavayî baş wê çê bibe. Salek nebû du sal. Du sal nebû sê sal. Bîr bêh nafire wê çê bibe. Bi rastî jî yaw. Evê biryara wilo derdixin û bê dîrasa diweqeînin. Çilo dikin yaw? Dîrasa çi kuro? Xwedê wekîle veya çavlxew bû roja biryar derxist. Xewlate.